Helo, bore da, a chroeso i fideo bach arall o Fathamateg, le ni'n mynd i ymarfer sgiliau mathemateg yn wythnosol trwy gwyliau'r haf. Fel wedes i yn y fideo cynta, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n neud tipyn bach o mathemateg i ymarfer. Mae e fel neud ymarfer corff i'r ymennydd. Os chi ddim yn neud e o gwbl, chi'n mynd i fynd yn ddiog a chi'n mynd i anghofio pethau a chi ddim yn mynd i fod mor siarp. a gallwch chi fod, ond wrth ymarfer tymed bach ac yn gyson, mi fyddwch chi yn sicrhau bod pan weld, pan fyddwn ni'n gweld chi yn mis Medi, mi fydd eich sgiliau mathemateg yn siarp ac yn wych. Felly, tro diwetha nes i bach o adio, wythnos yma rwy'n mynd i wneud bach o dynnu. Felly, gyda tynnu, mae angen Cofiwch, wrth dynnu, mae e'n bwysig iawn yn y trefn chi'n rhoi y rifau, y trefn chi'n gwneud y tynnu. Okay? Gyda adio, dwi'n mynd i dim gwahaniaeth. Os chi'n adio 2 adio 5, mae'r un peth a 5 adio 2. Dyw trefn y rifau wrth adio ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'r ateb. Ond wrth dynnu, mae'r trefn y rifau yn bwysig dros ben. Os ych chi ddim yn tynnu'n y trefn cywir, mi fydd yr ateb yn anghywir. Felly, os bod chi'n gallu tynnu rifau un degyn mas o'i gilydd, gwedwch bod gyda ni 9 tynnu 3. Os bod chi'n gallu gwneud symiau fel yna, 9 tynnu 3, gwneud 6, falle bod rai yn chi, os chi bach yn ifanc, falle bod rai yn chi yn dal yn defnyddio bysedd, a bych chi'n rhoi 9 bys mas, a bych chi'n tynnu Un, dau, tri, a mae gyda chi un, dau, tri, pedwar, pump, chwech ar ôl. Okay? Unwaith chi wedi maestroli sut i dynnu fel na, rwy'n hoffi wedyn roi fe mewn colofnau, oherwydd mae, rydw i'n credu bod e'n ffordd gwych i helpu chi gallu tynnu rifau lot yn fwy. Okay? Peth pwysig, pwysig, pwysig yw, fe wedes i, yw i gadw trefn y rifau yn yr un trefn, ond hefyd i sicrhau eich bod chi'n rhoi'r rifau sy'n werth yr un peth uwchben ei gilydd. Felly, er mwyn helpu ni wneud 'na, rydw i'n mynd i roi y dy fan hyn am degau i feddwl fan'na am unedau. Mae'n bwysig bod chi'n rhoi, bod chi'n sylweddoli beth yw gwerth y rif a wedyn bod chi'n cadw nhw yn y colofnau cywir. Felly os rwy'n rhoi swm ar top y bwrdd gwyn, gawn ni 39 tynnu 17. Byddwch chi wedyn yn gweld hwnna a meddwl, gallai roi hwnna mewn dull colon. 39, 17. Tynnu. Cofiwch, mae'n rhaid i chi roi y rif sy'n dod yn gyntaf ar y top. Run peth a adio, chi'n dechrau ar ochr dde, chi'n dechrau gyda'r unedau, a wedyn os bod angen benthyg, os, os bod chi ddim yn gallu gwneud y swm, wedyn chi'n gallu benthyg o'r golofn nesaf, chi'n gallu benthyg deg, neu chi'n gallu benthyg cant i helpu chi wneud y swm. Felly, am nawr, mae e digon rwydd, dechrau ochr dde, 9, tynnu 7, yn gwneud 2,

ble mae angen benthyg arnon ni, os bo gen i 31 tynnu 17, rwy'n rhoi rifau yn y colofnau cywir, 31, 17, a nawr rwy'n mynd i gorfod benthyg, oherwydd pan rwy'n edrych fan hyn, 1 tynnu 7, rwy'n yn minws. Mae'n llai na zero, felly dydw i ddim yn gallu gwneud e. So beth rwy'n mynd i wneud, rwy'n mynd i newid y swm trwy newid, rhoi, newid, symud deg o'r colofn degau i'r colofn unedau. Felly, ar hyn o bryd mae'r swm yma yn dweud 31 tynnu 17. Ond beth galla i wneud yw newid y swm. Dyma sut chi'n newid y swm, ond falle bod chi ddim yn deall pam bod e'n gweithio. Os ma, os ma fi'n symud deg o fan hyn, a newid hwnna i dau, a rhoi un fan 'na, beth rwy wedi wneud, rwy, rwy wedi newid y swm. So roedd y swm yn dweud 31, 31 tynnu 17, ond mae'r ateb i'r swm yna mynd i fod yr un peth a 20

a phedwar. Felly, wrth i ni symud ymlaen, beth sy'n bwysig fan hyn yw eich bod chi yn cofio i i wneud y symiau yn y trefn cywir. So os mae gyda ni swm arall fan hyn nawr, fel gawn ni swm yn fwy fan hyn, gawn ni 54 tynnu 25. So ni'n rhoi nhw yn y golofn cywir, yr unedau uwchben unedau a'r degau uwchben degau. A phan maen nhw wedi dynnu wedyn, rwy'n edrych fan hyn a fi'n gweld 4 tynnu 5. Dydw i ddim yn gallu tynnu 4 mas o'r 5, mae'r rif yn llai na 0. Felly, rwy'n mynd i newid y swm, fi'n mynd i, mynd i newid hwnna fanna i 40.

Beth gwall cyffredin yw mae plant yn anghofio bod chi ddim yn gallu newid trefn y swm. Mae rhaid i chi gael, os mae'r swm yn 54 tynnu 25, mae rhaid i chi tynnu 5 mas o 4, so mae'r swm yn 4 tynnu 5. Dydw i ddim yn gallu jyst switsio nhw rownd a rhoi'r ateb fel 1, oherwydd rwy wedi newid y swm wedyn. Beth sy'n rhaid wneud yw mae rhaid benthyg o'r colofn nesaf A wedyn, gwneud y swm wedyn, unwaith mae'r rif ar y top yn fwy na rif ar y gwaelod. Wrth symud ymlaen, os, os rwy'n rhoi rif mwy i chi, a wnawn ni roi cy fan hyn am cannoedd, a gawn ni 3, 1, 2, tynnu a 1, 8, 4. Nawr, Dyw'r syniad tynnu ddim yn mynd i fynd lot yn galetach na hyn. Dyma yr yr yy uchafbwynt mewn ffordd gyda rai. Yn unwaith os chi'n gallu neud hwn by' chi'n gallu neud bron unrhyw fath o o o swm tynnu. Felly ma' gyda ni dechre ochor o dde, dau, tynnu pedwar, dydw i ddim yn gallu gwneud e. Felly, rwy'n cymryd deg o fan 'yn, so does dim un deg yn y colofn degau nawr fan'na, dwi 'di symud e i fan'na. Un deg dau, tynnu pedwar, yn rhoi, beth mae'n rhoi i fi? Wyth, da iawn. Wyth. Zero, ten i wyth. Dwi ddim yn gallu neud e, so mae angen benthyg eto, mae angen benthyg 100 o'r colofn cannoedd. So mae 300 fan hyn o bryd, so mae hwn yn mynd lawr i 200, a mae hwn wedyn yn mynd i fynd yn uh, deg fanna. So mae e'n, ma' hwnna'n 100 wedyn. So wedyn mae'n deg tynnu 8 yn rhoi 2 i mi. Achos bod ni'n y s- achos bod ni yn y colofn degau, ma' hwnna'n deg deg, so mae'n 100 a ma' hwnna'n 80. So ma'r ateb yn 20. So ma'n, dyna pam mae e fan'na wedyn yn y colofn degau. A wedyn wrth bo' ni'n edrych ar y cannoedd, 2 tynnu 1 yn gwneud 1. 128. Felly, ar y sleid nesaf nawr, mi fydd cwestiynau'n dod lan i chi ymarfer. Hoffwn i chi gael darn o bapur, pensil neu beiro ac ymarfer nhw. Gosodwch nhw mas yn ofalus gan sicrhau eich bod chi'n cadw'r unedau gyda'r unedau a'r degau gyda'r degau a'r cannoedd gyda'r cannoedd, a wedyn wrth bod chi'n tynnu, byddwch yn ofalus bod chi'n wneud e yn y trefn cywir. Os bod y rif ar y top yn llai na rif ar y gwaelod, bydd angen benthyg o'r golofn nesa. Okay? A wedyn, so i moyn i chi roi pause wedyn ar y fideo, a ar ôl chi gwblhau'r cwestiynau, gwasgwch chwarae eto, a mi fydd y cwestiynau yn ymddang- a, sori, yr atebion yn ymddangos ar diwedd y fideo. Felly, gobeithio mi fyddwch chi'n mwynhau, gobeithio bydd, bydd hwn yn helpu chi i barhau gyda'ch sgiliau tynnu, a mae croeso i chi wneud cwpl ragor o ymarferion tynnu fel hyn, os bod chi'n gweld e bach yn bach o sialens. Mwya chi'n ymarfer, mwya rwydd mae pethe yn dod i chi. Felly, cofiwch wneud tymed bach yn weddol aml, a bydd e'n help mawr i chi. Rwy'n ddim angen gwneud pethau bob dydd, ond falle unwaith neu dwywaith yr wythnos mae'n mynd i wneud help mawr i chi dros gwyliau'r haf. Felly mwynhewch, a cofiwch, fy mhlas a mwynhau yr heulwen a'r tywydd braf. Hwyl fawr! Nawr eich tro chi i ymarfer eich sgiliau tynnu. Mae'r cwestiynau wedi rannu mewn i bedwar grŵp, cylch, triongl, sgwâr a phentagon. Cwestiynau cylch, does dim angen i chi fenthyg o gwbl. Gyda rhai triongl, mi fydd angen benthyg unwaith, Gyda sgwâr yw ef angen benthyg unwaith ond mae rhifau nawr yn y cannoedd, a wedyn gyda pentagon mi fydd angen benthyg dwywaith. Felly dewisiwch pa cwestiynau chi am wneud, a wedyn gallwch chi ymarfer nhw ar darn o bapur, a wedyn mi fydd yr atebion yn ymddangos ar ddiwedd y fideo yma. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau.